Акатуй уявӗ чӑваш халӑх Акатуй уявӗ пулса иртет. Пӗтӗм районсенче, пӗтӗм хуласенче Акатуйсем пулса иртнӗ хыҫҫӑн. Вӑл пӗрремӗш калать мӗн ҫинчен? Пирӗн чӑваш халӑхӗ Чӑваш Республикинче те, ытти Раҫҫей Федераци регионсенче те туслӑ пурӑнать. Пӗринпе пӗри Шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса, пӗрне-пӗри юратса пурӑнаҫҫӗ. Эпир сирӗнпе пӗрле хамӑр ачасене Тӑван ҫӗршыва Раҫҫей Федерацине юратма вӗрентетпӗр. Хӑйсем ҫуралса ҫитнӗ вырӑнне юратма вӗрентетпӗр. Ҫавнашкалах ҫак питӗ вӑйлӑ, хитре, ҫипуҫ костюмсем пирӗн Раҫҫей Федерацинче кӑна. Ун пек ӗҫӗмсем ни Британинче ҫук, ни Европӑра ҫук, ни Америкӑра ҫук. Вот ҫак уявсене иртесе эпир вӗсене кӑтартатпӑр. Мӗнле эпир вӑйлӑ халӑх, мӗнле эпир туслӑ халӑх, мӗнле эпир пӗтӗм ҫитменлӗхсене пӗрле тӑрса, кар тӑрса ҫӗнтерме пултаратпӑр. Ҫавӑнпа та тавтапуҫ пӗтӗм регион енчен килнӗ хӑнасене. Кам Чӑваш Республикинче Раҫҫей культурине, чӑваш халӑх культурине, унӑн пуянлӑхне сӳнме памасӑр перекетлесе пырать. Хӑйсен ачисене, юратнӑ ачисене, мӑнуксене вӗрентсе ҫак пуянлӑха парса пырать. Вӑл питӗ вӑйлӑ пулӑм. Ҫавӑнпа та эп сире каласшӑн, эпир патшалӑх енчен ҫакӑн пек майсем сире туса парса тата ытларах, тата вӑйлӑрах пулӑм ирттеретпӗр тесе шанса тӑратӑп. Мӗншӗне пама калатӑп? Мӗншӗн тесессӗн 2000 ҫырмыш ҫулта эпир мӗнле уява паллатпӑр? Чӑваш Республики автономи ҫӗр ҫул кунне паллӑ тӑватпӑр. Ҫавӑнпа та сире валли тата тӗрлӗ тӗслӗ майсем малла тата хитререх пулмашкӑн юрисене лайӑхрах шӑрантарма ыйтасшӑн сирӗнтен. Вот ҫак эмоци парать пире тата малалла хытӑн утмашкӑн, кашни ҫын хӑйӗн умне тӗллев лартать. Ҫӗр-шыв урлӑ каҫмашкӑн хӑйсен ачисене те ҫавӑн пек пулма вӗрентеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та сирӗнтенне вылясшӑн Раҫҫей Федераци Президенчӗ каларӗ, кашни вӑтам ҫемьере виҫ ачаран кая пулмалла мар терӗ. Эсир хатӗр ӑна тумашкӑн. Иртместӗм. Шанатӑп сирӗн ҫине Раҫҫей Федераци Президенчӗ те шанать. Ҫавӑнпа та эпӗ каласшӑн, пирӗн шкул ачисем те, садика ҫӳрекен ачисем те питӗ вӑйлӑ, питӗ маттур, вӗренеҫҫӗ, тӗрлӗ тӗслӗ олимпиадӑсенче ҫӗнсе илеҫҫӗ. Тав сӑмахӗ каласшӑн эпӗ сире, ашшӗ-амӑшсене, учительсене, Ҫавӑн пек чӑн-чӑн Раҫҫей Федераци граждансене ҫӗнтернӗшӗн. Уяв ячӗпе пурне те йӑпӑр хут! Эпир пулнӑ пур пулатпӑр! Добрый день, дорогие друзья!